Llywelyn ydw i, dwi dod o lan yr u ger Caernarfon a dwi'n astudio hanes modern a gwleidyddiaeth. Hei, Aled dw i, dwi dod o Llanfagreinion a dwi'n astudio hanes a gwleidyddiaeth ryngwladol.
O, yy, ofnadwy o hawdd, yym. cartrefol ofnadwy a set o fewn wel enwedig efo'r criw Cymry Cymraeg sy o fewn yr ardal wleidyddiaeth yy di setlo yn grêt diolch. Dwi'n meddwl bod pawb o fewn yr adran yn groesawgar iawn ac os gennych chi unrhyw broblemau o gwbl jyst mynd i weld nhw ac nhw'n o help enfawr i setlo mewn. Amrywiaeth eang o adnoddau diwylliannol i gael yma, dych chi'n gwybod, mae gennych chi clybiau chwaraeon, dwi'n gwybod mae lle o'n aelod o dîm y Geltaidd, wedyn mae gennych chi IMCA i ni fyfyrwyr Cymraeg lawr yn Pant y Celyn, sy'n cynnig amrywiaeth o weithgareddau, dych chi'n gwybod, gyda'r nos a gyda'r dydd. Ac wedyn mae'r Adran Wleidyddiaeth hefyd yn cynnig amrywiaeth o Am ddigwyddiadau diwylliannol hefyd, rydym yn cael llawer o ddigwyddiadau fel pobl yn dod mewn i siarad, rhywbeth yn ddiweddar gawson ni Elusen Morgan mewn am brofiad ac wedyn o dych chi'n... mae 'na hefyd rhyw hyn maen nhw'n galw y Crisis Games lle dych chi'n mynd draw i Grugynnog yng nghanolbarth Cymru am ychydig o ddyddiau ac wedyn fel bod chi'n actio allan rhyw senario 'ma lle mae fel byd yn dod i ben a wedyn dych chi'n... dych chi fel yn rheoli rhyw wlad wlad neu rhywbeth dych chi'n gwybod fel Neud siŵr bod y fel rheoli a neud siŵr bod bopeth yn mynd yn ocê.
Mae Prif Weinidog wedi bod yma hefyd yn cynnal darlith a bod yn gwleidyddion amlwg yn wleidyddiaeth Cymru a Phrydain hefyd yn dod yma i ddysgu ni a pethau, mae'n grêt. O, mae adnoddau a chwaraeon yn grêt. Wel dwi'n rhan o'r tîm rygbi brifysgol a hefyd yy chwarae i'r Gymdeithas y Geltaidd o'r y cymdeithas chwaraeon cyf- yy i'r Cymry Cymraeg ond hefyd yym pan dych chi'n gweld yr a- yy cyfleustera yn y gampfa a'r yym y gym a'r pwll nofio ma' fatha a bris resymol da efyd fatha ma'n grêt dwi me'wl fatha hefyd yym ma'r caea' Gwladwla fatha fatha llwythi o gaea' i chwara'r fatha caea' pêl-droed rygbi fatha Yym so ma' ddigon o adela- chwaraeon ar y wlad ucha 'na. Na dim dim o gwbwl jyst yy mater o ddiddordab yy personol fi odd o tu allan i'r ysgol so a yym wel o nesh i neu' hanes a derfysg sydd yn wel na Mae yna rei pethau sy'n gallu clymu at fewn gwleidyddiaeth yn fan'na, ond yy na, erioed astudio gwleidyddiaeth yn yr ysgol, oedd jyst holl- pwnc hollol newydd i mi oedd hyn. Na, dwi dwi 'r un peth â Llew, nes i'm astudio gwleidyddiaeth yn uniongyrchol, ond nes i neud yym y Fagloriaeth Gymraeg 'ma, ac o hwnna o' 'na rai agwedda' o hwnna fel bod cyffwrdd gwleidyddiaeth ella. Fel yna rai syniadau, be oedd annigo wneud Cymru, Ewrop a'r byd? Ac wedyn nes un o'r egwyddau yn yno, ni'n edrych ar gwleidyddiaeth Gymraeg, wedyn gwrs ni'n treblu ar y Cynulliad a rhywbeth fel yna jyst gweld ac edrych mewn papurau newydd. Ond eto, mae'r profiad yna a profiad astudio mewn prifysgol yn hollol wahanol a wnaeth o ddim O'n i, swn i'n gallu, swn i'n gallu dod i Aberystwyth a wneud dim gwleidyddiaeth o gwbl a dal bod yn iawn, dwi'n meddwl. do mi sugges i bagloriaeth Gymraeg yn yr ysgol, a dwi'n meddwl, ar sawl gwleidyddiaeth, o yna lot o agweddau perthnasol, fel ydys i gynt, chi'n gallu mynd i Gaerdydd, uh, mae yna, a chi'n edrych mewn lot o bapurau newydd ac ar y propaganda, A mae 'na hefyd, dych chibod, mewn modiwlau eraill fel yym cyfathrebu oedd o fel helpu chi i drefnu eich amser yn well a pethau hanfodol yn brifysgol fel sut i drin gwaith, sut i fel mynd ar y cyfrifiadur a drin gwybodaeth yn well fan'na ac agweddau fel 'na sydd wedi dod yn yn help mawr yma yn Brifysgol. Dwi'n meddwl un o'r pethau neisiau efo astudio yn y Gymraeg ydi fel os lle o'n sôn am y seminarau fel yn y Saesneg ma' 'na rw bymtheg mewn seminar ond yma yn y Gymraeg dyma rw chwech sydd ac wedyn ma' hynna yn dych chi'n ga'l dych chi'n ga'l dych chi'n nabod pawb yn hawdd dych chi'n dych chi'n ga'l trafodaeth lot fwy ffurfiol dych chi'n ca'l fwy o hwyl dych chi'n gwbod ma' ma'r a dych chi'n os dych chi'n styc ma' raid bod digon hawdd ga'l gofyn i'r darlithwyr i am help, so mae'n teimlo yn serys iawn.
bob dim iddo fo ond dwi gweld dwi'n hoffi'r syniad bod o wrth ymyl ma' ma' mewn ardal hynod o hardd a hefyd ma'n ar- ardal dwi ri- o'n i rioed 'di bod yna'n ddigon am- amlach ella Cyn mi ddod i'r brifysgol o'n i'n o'n i'n tueddu mynd fwy i Gaerdydd na Aberystwyth ond yym ma'n hyn- lle yn dod o'n unigryw a yym hefyd dio'm bell o adre do? Ie. So ond yym ie yr yr ar- yr olygfa dwi me'wl hefyd a'r hefyd y naws Gymreig a cosmopolitaidd yn cymysgu efo'i gilydd yn y dre. A bod dim yn agos i gilydd hefyd, so dach chi'm yn mynd ar goll na fo. Yym dwi me'wl ma' yn ca'l y cyfla dwi me'wl i yy daclo'r prif cwestyna 'da ni 'di ga'l yy yy 'da ni 'di 'da ni yy yng nghwmni ers pan o'n i'n ifanc iawn sef be' 'di ystyr rhyfel? um, pam yna dlodi yn Africa, fatha, um, fatha, pam mae Cymru fel mai heddiw, fatha, dwi'n meddwl mae'n gyfle i roi ni cael just uh, um, astudio'r cwestiynau yna yn hynod o fanol. Um, lle pan o'ch chi cyn mynd i brifysgol, lle o, mae Africa'n dlawd yna fo, fatha, um, doi, fatha, ond wwan, da'n cael, dwi'n gwybod, tac, fatha, be ydi ystyr rhyfel, fatha yy ydi rhyf- yym gallu astudio ydi rhyfel yn beth da weithiau neu beth beth drwg trwy'r amser a fatha yy astudio rhyfel yr Iraciwr, ma' ma' jyst yn gyfle euraidd i ni cael astudio yym mewn adran hynod o yym arbennig a yym s- t'wo' a Mor gyfle da. Ie, dw, dwi'n meddwl y holl beth i ymaradu a medru gweithgaredda allgyrsiol hefyd ynghyd â'r hyn dych chi'n gallu wneud fel dysgu. Ond hefyd lot o bethe allgyrsiol dych chi'n gallu wneud i ehangu'ch dysgu. A wel, dych chi'n gwybod, mae lot o siaradwyr yn dod mewn fel rhywbeth o Llew Gynt, oedd Carwyn Jones mewn, Elstan Morgan, John Morris, lot o wnebau adnabyddus yn y gwleidyddiaeth.